Ke nenye be wòlea lã ɖe tsã mi, nenye be ame aɖe dzi ve ɖe dugã me, alo amea dzi ve ko be yenye tsɔtsi, elabe egbe ŋkuƒoƒoa nu sia nu ko be tsɔtsi, ko amea dzi ve ye ko mewɔ ve, mewɔ ve, womewɔ ve kɔnu na ɖevi ma o ɖe, nu kawoe nye dzɔgbɔvɔ̃ yi ke akplɔ ɖevi mawo ɖo? Hɛ tɔgbi, Le nyateƒe mea, mía tɔgbiwo xɔ se ya nɔ wo shia kple nu yiwo wokpɔ kple nu yiwo wose kple nu yiwo wonya yi mee vewɔwɔ ya le. Nu ma ta nenye be ame aɖe anye xɔsetɔ, anye Kristotɔ, adzi vea, hafi ma wò ve le dekɔnu me o hã, ewɔ ge le Kristo me, egbɔgbɔ wòtsɔ ge ade megbe. Elabe nu yawo koe nye nu ɣaɣla le megbe na nua, ne mebla akpa na ɖeviawo le Kristo ƒe mɔ la ŋu. Le vɔvɔ̃wɔƒe kɔŋ le yiƒe woƒe xɔse ŋu, wotso xɔse ɖe edzi ɔ, afɔkuzeze vava ge, nuyiwo megblɔ fia wozɔzɔ ge, eye dɔwɔwɔ makpota ne vena vi nano dɔ an ano moye ŋuɔ, vena vi e ne aɖo ŋkui tɔgbi edzɔna be vena viwo ƒe nuwɔna ɖewo alo ya amewo kɔni wɔ hatseka lododoe be vena viwo nye ta susu mamee le tame no Menye nyae nye eme o. Kɔmanyimanyie. Kɔmanyimanyie. Wobe wò vena viwoe ta susu ma, susu ɖekae wohe ma na ame eve ɖee. Lekee me susu dede ge hã. Menye nyateƒeae nye eme o. Evɔ míega nye vena viwo. Amewo nye vena viwo. Wotsi fia kple woƒe ƒe alɔfawo. Vena vi aɖe le míawo ame ade dzo dze fifi le afia. Eƒe ƒe nu zize ŋu ɖe dzia tso ƒe blaasieke yina ɖe ƒe alɔfa ɖeka yi me wòle. Enye ame tsitsia, etsɛ dzila. Etso dzo dze fiagbedzo aƒe ga me. aɖɔtri me heyi fia. Fi nenye be nenye ve nɔvi Yesu be wodzi wò ye woli ve wowɔ ve eve kɔnu no na nyuie mm. ye ne le be ne ɖokui wò mm. ye ne wɔ ɖe de kɔnu dzia esese ge to ame aɖe na ɖu dzo ato tɔgbi
ye nye mia tɔgbi be xɔse ye esese gafia ame aɖe na ɖu dzo Woɖuɔ ɖokui, woƒɔ zã wo ɖokui. Mamlɛ ŋua, ne me kasaɔ, woɔ wo boŋ na va xodzo nɔ ame ŋkɔ le ƒomea me alo le dua me. Ye xexe ame tsitsia ɖo. Ama ɖewo yi woke kpo nane teƒe be ama ɖe ɖui ɖe venavia ɖe ŋu kpli kpɔa be afɔ ɖe ge de nyigba ya ŋu gake venavia meɖe afɔ o. Ama ya ŋutɔ mli to gbɔ ye wogblɔ na be venavia ƒe ta exui. Ta venavi ƒe ta ɖo ƒona ame. Ye venavi ƒe ta ɖo ɖi nana me. Nu ma te ame yiwo nye nu tso nu yawo ŋuɔ, wo lɔ̃ ŋu nana venaviwo. Wo lɔ̃ ŋu nana venaviwo. Le mía tɔgbuiwo gbɔ le blema, ne ashisala ɖe le aƒe aɖe me ye wòdo ashigba be yeado goɔ, edea agbe to be ne venaviwo wo yina ɖe dua me zɔna va kpe ni. Wo kpe ni. Wɔ ɖe nane ana wo be miaƒe ta ne nyona. Ne yi ashia, meɖo ashi hafi wo hana nua o. Xɔse me wo dze mía tɔgbuiwo nɔ ta le blema yi ma.

Woƒe amenyenye dena blibo. Ame aɖeke megblɔna be venaviwo wonye ta susu ɖekae woma na ame evea o. Gake ne enye be wòva ɖo afii ke nyagbemewo nado kɔ kunu gɔme le kpɔɖeɖe venavia ŋu. Eya ta be ale yi ke nèbiae na Xe xɔse vovovowo tɔwo míenye. Ta ne ame aɖe nye xɔse aɖe tɔ wòdzi ʋãa, nenya be ʋã wòe ya yenye. Woxe dzi ɖe ameyibɔnyigba dzi ta gbɔgbɔ yi ke me yele la, gbɔgbɔ ma nezinɔ kɔ ʋli ve na viawo tae. Gake ne mete ŋu zã go o, wògblẽ wo ɖe yame be vi koe yedzia tɔgbi me dzi de go. Yi tae ame geɖewo no gbedzi alo no duwo mea, ne wodzi ʋãa, wokɔ ve na viawo yia aƒee be woawɔ vekɔnu na wo.